anha jî dora Rojhelatê Kurdistanê. Gelê Rojhelat di hemî pêvajoyên zor û zehmet da destê alîkariyê dirêjê beşê din kirin. Anha jî ev gel li benda alîkariya me ye ji bîr nekin. Xwedî derketina Rojhelatê Kurdistanê erka exlaqî, wîjdanî, mirovahî û kurdperwerî ye.

Destyan berserhildan krdwe û nizîkî du mang ziyatir e xerîke bero sê mang eçê lem sermaye da xelk li derewin be rastî pîwîstî zor heye. Tenê em gelê kurd û dostên wê dikarin birînên gelê xwe bipêçin û li rojhilat xwedî derkevin. Alîkariyên xwe bi rêya heyva sor a kurdistan, Bişînin ji bo gelê me yê Rojhilat. Kempînê bi nav Mangî Sûr heye, bitwanin pêwendî bigirin tek ewana ke lutf bikin zehmet kêşra be sehmî xwe dan

Di bin dirûşma Jin Jiyan Azadî li Rojhilatê Kurdistanê berxwedan û serhildanê gelek gelek dijwar heye. Werin hemû em bi bin yek bi rêya heyba sor em alîkariyê bidin Rojhilatê Kurdistanê, serhildan û berxwedana gelê Kurd. Deng û berxwedana gel li Rojhilat. Bi dirûşma Jin, Jiyan, Azadî li hemû cîhanê belav bû. Em vî dengê bê bersiv nehêlin ji bo malbatê şehîdan, birîndar û girtiyan bibin alîkar. Bi navbeynkariya Heyva Sor Destê alîkariyê dirêjê gelê Rojhelat bikin. Li Rojhelatê Kurdistanê gelê me li ber xwe dide. Ji bo vê yekê jî dewleta Îranê bi êrîşekî mezin, bi hovanayekî mezin ser gelê me de tê dikuje, mala wan xira dike. Davêje hepsê pêşiya me zivistan e. Her Kurdistanê li dervayê welat, li diasporayê bi erk û erk û wezîfeya xwe yên netewî rabin, bi rêya heyva sora Kurdistan alî alîkariyê xwe bigihînin gelê me yê Rojhelat. Deng û berxwedana gelê Rojhelat bi dirûşma Jin, Jiyan, azadî li hemû cehanê belav bû. Em vî dengê bêbersîv nehêlin. Ji bo malbatên şehîd, birîndar, girtiyan bibin alîkar. Bi navbengkariya Heyva Sûr destê alîkariyê dirêjê gelê Rojhilatê bikin. Gelê Kurd her dem li xwe xwerî derketî di çi bûyerên siyasî mezin de, di çi kariset û bûbelatan de her dem li xwe û yanî li banga saziyên xwe xwerî derketî ye. Hêvîdar im ji hemû gelê menî Kurd ku li gelên Rojhilatê Kurdistanê ku ev bû heştê û sê rû dê serhildana wan e, Li wan xwedî derkevin di riya sazî û dezgehên Kurda de. Çi madî, çi manewî. Hêvîdar im ji hemû gelên me ku em li Rojhilatê Kurdistanê û gelê wê xwedî derkevin. Li kîdara Kurdistanê êşek hebe, gelê Rojhilatê Kurdistanê wekî merhemekê ji bo vê êşê xwe terxan kiriye. Niha dor dora Rojhilatê Kurdistanê ye. Wekî ku hûn dizanin li Îranê û bi giştî li Rojhilatê Kurdistanê, Va, Mehek du mehe serhildan hatiye destpêkirin. Ciwanên Rojhilatî Kurdistanê wekî pelên darê diweşin û canê xwe didin ji bo gehiştina azadiyê. Di niha de pêwîstiya alîkarî ji bo Rojhilatê Kurdistanê heye. Banga min ji bo hemû Kurdistaniyan, çi di nava Kurdistanê de çi ji derveyî Kurdistanê, her alîkariyek ku ji dest me dihêt, bi rêya heyva sor a Kurdistanê pêwîst e. Em alîkarî xwe bişînin ji bo Rojhilatê Kurdistanê. Rojhilatê Kurdistanê me wekî hîviyê dibîne. Ji bo yekê pêwîst e em vê hîviyê qut nekin û bibin alîkar ji bo Rojhilatê Kurdistanê. Wekî ku min got, di rêya heyva sora Kurdistanê de werin em alîkariyên xwe kom bikin û bişînin ji bo Rojhilatê Kurdistanê. Zêdetirî heştê rojane di Rojhilatê Kurdistanê bi dirûşmeya Jin Jiyan Azadî di kesayetiya Şehîda Nemir Jîna Emînî gelê Kurd, dostên gelê Kurd bi giştî hemû Îran li hemberî rejîma dagîrker ya Îranê li ser lingan e. Di vê navberê de bê guman ewqasî heştê rojane gelê me li ser lingan e, li ser pêyan e ji bo bidestxistina heq û hiqûqê xwe yên meşrû di nava têkoşîneke bê hempa de berxwe didin. Bangewaziya me ewe ye ku gelê me di her deverê cîhanê be, di Kurdistanê be û derweyî Kurdistanê kampanya alîkariyê bi rêya Heyva Sora Kurdistanê dest pê kiriye. Em hevîdar in ku gelê me di vê kampanya alîkariyê de bêpar nemîne, çi ji destê ve tê hezir û amade bikin, bidin xizmeta wan kesên ku qadên Rojhilata Kurdistanê û bi giştî Îranê hemberî dagîrkerekî wisa xûnxar xemilandine, kemilandine. Bi heviya rojê xweş û geş û azad, bi heviya ku em di vê kampanyayê de bê hempa tew bigerên, gelê xwe mihtacî namerda nekin. Ji bo ku sibê direng nebe, çi ji destê te bê îro bikeve nava hevildanên baş. Jin, jiyan, azadî.